Keti Lai Canal a zohmi vialte Nanza kan i deng hna. Zarhkhat chung thawngpang thar, a reltu Suimen, thawngpang thar tlangpi, LADC Chairman caah Pu F. Rual I Lungpher sau bialtu cu thim a si. Parliamentary Secretary Pu H. Zo Thang Lian nih MPSC Center a on. Pu Si Ngun Lian Cung Minister of State nih a bial chung a ṭawl cuahmah. CY le CEC meeting ṭhut a si.

Pu F. Rohnun MDC hna nih biachimnak an ngei i Pu F. Rohnun nih cun atu bantuk i kan Lai Autonomous District Council hi a kal peng a si ahcun kan nawlngeihnak hi Mizoram cozah nih a kan lakpiak caan a tlung te ṭheo lai tiah a chim. Hi LADC Nikhato season hi Pu PT. Lalcuang Nur, Bualpi, NZWACE bialtu Program Chairman a simi nih Tling ngai in a hruainak ah hin U Wizir Sang Chief Executive member nih sawmnak bia a chimnak ah a member pile cu ṭha tein a ṭuanpi ding le zeithil poah fimhrin a chim peng ding le kan ram le miphun caah zumhum tein rian a ṭuan cio ding in a nawl hna. LADC a ṭamkuanak hramthawkka ah UF Rohmun cu chairman caah thim a rak si cang nain kum thonghnih le hleithum November thla ah khan LADC chairman a sinak in aa khua i chairman thim ṭhannak a rak sinak cu a si. Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu nu Bu civui lian cu tluang ngai in hman a si. February ruk Ni hra tiang Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfa bu nu bu ci vui lian Central Church Lawngtlai Bazaar i ngeihmi cu cim lo ngai in a ṭiak i ci vui a zohtu tam deuh hna cu nikhat ni February ni hleikhat aw ah anmah khua lei ah an tlung ṭhan. Hi nu bu ci vui lamkal hi an dihlak in zanga sawmnga panga an tling ti kha kan theih. Civui lian nih hin kum thong hnih hleili in thong hnih hlei nga chung budget ah tangka sing hlei sarih, sang hlei sarih le zakua cu an hnatlakpi i cun biachahnak theitlai deuh an tuahmi ah Lai Holy Bible Unit kip nih rel siseh, LADC zungṭuantu caah kan ram hruaitu le ram le miphun damnak caah rawl ulh thlacamnak ngeih siseh ti le Lairam Isua Krista Baptist Kohhran hmeichia pawl ti hi Lairam Isua Krista Baptist Kohhran Hmeichia nu pawl tiah thlen dingin Assembly ah tlun siseh ti te hna an i tel. Cun hi civui biaceih member hna nih hin kum thong hnih le hleili in hleiruk chung nu bu hruaitu an thim i chairman ah rawngbawltu V Lal Eng Zau, Lawngtlai caan Mari Bial, Vice Chairman ah PF Hrang Hun Chung Lawngtlai AOC Bial, Assistant Secretary ah Pi V Lal Rin Kim Lawngtlai College Sang Pi Bial, Finance Secretary ah PJLL Ṭampui Lawngtlai Sangpi Bial Treasurer ah PC Lal Biak Zau Lawngtlai Sangpi Bial le advisor caah Pu Ti Sang Bik Lawngtlai Sangpi Bial te hna cu hruaitu caah an tling. LDA, VONDA nih resolution an tuah. Lairam media group nih bia kan theih ning ah February li ah khan Lawngtlai District Merchant Association Zung Lawngtlai Bazaar ah Lawngtlai District All Vehicle Owner and Driver Association hruaitu hna cu an ṭhu ṭi i an press release number ṭhinak kong ah resolution lungrual ngai in an tuah ti a si. An resolution nih cun kan press release number 3 of 2014 i kan rak chim cang bantukin National Highway 54 cu Public Works Department hna nih kum thonghnih le hleili chung i rianṭuan hram an ot lo ahcun March ni nga kum thonghnih le hleili thawk in rikhiah um loin ben ngeih tim a si tiah a chim. Asha pual in training ngei a si. Chief Medical Officer Conference Hall Lotlai ah February hleithum ah khan accredited social health activist pual in training pawimawh ngaite ngeih a si nungak lalchuanawm khiangte DVPO le Pu Lallungrual MTS hna nih aa pummi hna cawnpiaknak an pek hna hi caan ah hin kum thong hnih le leithum chung i asa ṭuan ṭhami thisen test tampi rian ṭuan ṭhami hna sinah laksawng pakhatnak in pathumnak tiang phawt colh a si Lawngtlai district chungah hin malaria kaimi an tlawng chin thluahmah i malaria ruang i nunnak aa hlomi kum chiar in an tlawng chin lengmang Hihi Assa hna nih teiman thluk tein hma an lak ruangah a si tiah cawnpiaktu nih hin an chim. Hi ni training ah hin Lawngtlai District chung i khua kip ṭuantu hna an kal ṭha ngai ti kha LMG nih kan theih. Program for Voluntary Blood Donation Camp hman a si. February hleili hi dawtmi ni Valentine's Day a si bantukin Ni cherhchan in JH Lorraine Hall Lawngtlai Bazaar ah Voluntary Blood Donation Camp caan hi hman a si. Hi caan hi Pu Elvis Lalthangzual Association for Voluntary Blood Donation President nih a hruai i an hruaitu le sinin report chimnak a um hlei ah Civil Hospital Lawngtlai lei in report an pek ve fawn. Hi caan ah hin LADC Chief Executive Member Pu, si, Pu V. Zir Sang cu Chief Chief Guest a si a si i bia a chimnak ah CEM nih cun thisen pek hi kan minung hawi nunnak chanhnak taktak a si ruangah nihin ni hi nan thilti hi thil ṭha taktak a si tiah a chim. Hi ni ahhin thisen unit sawmruk paruk chiah hi ni ahhin thisen unit sawmruk paruk chiah a si i pa sawmnga pathum le nu hleithum nih thisen hi an pek ti bia kan theih. Parliamentary Secretary Pu H Zo Thang Lian nih MPSC Centre a on. February ni hleili ah khan Central Younglei Association Hall Lawngtlaiṭhi ah Parliamentary Secretary Pu H Zo Thang Lian nih Mizoram Public Service Commission Exam Centre Lawngtlai i chiah tharmi cu a on. Hi caan onnak i bia a chimnak ah Pu H Zo Thang Lian nih cun caan zeimaw can liamciami ah khan MPSC Exam Centre Lawngtlai hmun i chiar ve hi kan rak ruah ve tawn i nawl ngeitu sin zongah kan rak tlunh tawnmi a si sihmanhsehlaw exam center ngei ding hin tahnak fiang fiangfel ngai ti a um caah ngeih zokzok khawh a si lo a tahnak a tlin ve a herh amah belte nihin ni ah cun a tlam a tling cang hi thil nih hin mizoram cozah nih lawngtlai bial mipi a runven ning le a duhsak zia fiangfai ngai in a langhter ti a fiang tiah a chim hi ca nih siangngakchia aa pummi A forhfialnak ah Parliamentary Secretary nih cun cacawng lio hna nih teiman thluk te i cawn a herh. Degree sang ngai ngei, ngei chung rian hmu lo, duhsaktu ngeih lo ruang i hmu lo ah aa chimmi hna hi a diknak zeimaw cen um hmanh selaw mitum ruh thiamsang ngai te an si kho. A si kho ding in a si kho ding i cawngmi hna nih cun rian hi an hmuh khawh peng. Cu bantuk minung nih an an chuankhanmi cu teihman thluknak lawng hi a si tawn tiah a chim. Pu H. Zothang Lian nih hin hi caan hmannak hi sianginn a rami pathum Government Region Higher Secondary School, South Hit Academy le Government Lawngtlai College te hna cu football le volleyball pakhat cio a pek hna. MPSC Exam Center Lawngtlai ah on a si hi LADC cozah le mipi aiawh in Mizoram cozah cungah lunglawmh bia ka chim tiah Pu V Zir Sang CM nih a ti. Hi bia hi Lai Autonomous District Council Chief Executive member nih hin MPSC Exam Center Lawngtlai hmun i onnak caan Central Vale Hall Lawngtlai ṭhi i hmannak ah a chimmi a si. A chim pehzulhnak ah Pu Zir nih cun a cu hlan ahcun cozah rian ngan ngan exam dingin kan mino hna nih hmun dang an fuh tawn i Khual a si buin an i exam tawn. Atu belte ahcun mah inn lum in exam khawh a si la cang i hihi kan bial ca i ṭhanchonak hramthawk pawimawh taktak a si tiah a chim fawn. District Level Committee on Fair Prevention ṭhutṭinak ngeih a si. February hleili ah khan Lawngtlai District Level Committee on Fair Prevention cu an chairman Pu Ze Hming Than Mawi Lawngtlai DC ṭhithruainak in amah zungcam ber ah an ṭhuṭi i kum thonghnih le hleili in kum thonghnih le hleili Fair Prevention Week hman dan ding an ceih. An rel ning ahcun fair prevention ui khi February kul le khat in kul le sarih chungah hman sisilaw February ni kul le khat ah khin a onnak caan Lawngtlai BRC Hall ah ngeih siseh, cu pinah tukum chung i lo duah caan ah Mizoram cozah biachuah bantukin March ni le nga hlan ah lo duah viar ding timi cu ṭhawng ngai in kalpi siseh an ti. Cu pinah LADC nih March ni hleithum hlan i dum le lo ram duah viar ding tiah biachuah An rak tuahmi zong ṭha an ti ngaingai fawn. Cun Central Valley Conference February ni hleiriat i February ni hleiriat in ni kul chung vaṭhuampi i a um dingah meikaang kilvennak lei thil cawnpiaknak a ngei ding in nawlnak tuah siseh a rem kho a si ahcun LADC, DCCF cu caan a hmang ding in ruat siseh an ti fawn. Lawngtlai District SSA Education Committee meeting thut a si. Lawngtlai District SSA Education Committee meeting thut a si. February ni hlei thum ah khan Lawngtlai District Sarva Shiksha Abhiyan Education Committee cu DC Conference Hall Lawngtlai ah Lawngtlai District SSA Chairman Pu Zai Bing Than Mawi ṭhit hruainak in thut a si i thil poi herh zei maw zah chimṭinak an ngei. Hi ṭhutṭinak nih hin District sac Chairman Um Lo Kari, Thilpoiherh District sac Zung nih a ceihmi hna hnatlaknak a peklei ah siangngakchia pumtling lo ca zunput zohṭhat le tuahser ṭhat siseh tiah biachahnak an tuah fawn. Lawngtlai ah aa dawmi ni hman a si. Lawngtlai ah aa duhdawmi ni hman a si. Vuleicung hmun dang bantuk ṭhiamṭhiam in Lawngtlai khualipi zongah aa duhdawmi ni Valentine's Day cu uar ngaiin hman a si ve. February ni hleili hi vulei pumpuluk ah aa duhdawmi ni a si bantukin aa duhdawmi hna nih an i dawtnak thilpek in an langhter tawn. Lawngtlai zongah thilpek ding kawl in hi bantuk lei a zuartu dawr hna cu A ṭawltu an tam ngai ti kha LMG nih kan theih. Kum dang bantuk ṭhiamṭhiam in hi caan hi siangngakchia hna nih an uar khun hlah maw hei ti awk in thilpek i pekchanh awk zuarnak dawr ṭawltu tam bik cu siangngakchia an si. Mino hna nih hi caan hi duh le uar ngai in an hman lio ah nu le pa cheukhat hna zong nih chocolate rose le card hei, hei ti bantuk i pekchanh kha an uar khun ti bia kan theih chih. Pu Si Ngun le Cung Minister of State nih a bia chung a ṭawl cuahmah. Minister of State for AH and Vety Disaster Management and Rehabilitation le Printing and Stationeries Mizoram nih a bia Lawngtlai West Constituency cu tulio ah hin a ṭawl cuahmah i mipi nih an rak lawmh ngai ti bia kha LMG nih kan theih. Theih a sining ah Bungtlang South khua ah minister hi an zawt hlei ah Synod Hall Mission School siangngakchia hna nih lailaam an piah i dawh ngai in sarlaam kai le rokhatlak laam in an laam i hi thil hi middle le primary stage siangngakchia hna nih an tuah hi Pu Si Ngun Lian Cung lungthin a suk hai ngai i aa lawm taktak ti bia kha theih chih a si. A thimtu mipi cungah lunglawmh bia a chim pinah ram rian a ṭuannak cabuai a dumpi cio dingin minister nih hin mipi a sawm hna hleiah Mizoram Chief Minister Pu Lal Than Hall le Congress party cozah nih Lairam le Lawngtlai West bialtu a duhsak tuk i a cungah lunglawm ngai awk kan si. Party ah zum um te i a um peng dingin kan nawl fawn hna tiah a chim a chim ti bia kan theih chih. Amah hi Viti Director, Joint Director, Deputy Director, Printing and Stationery le Disaster Management and Rehabilitation pinah Power and Electricity Subdivisional Officer le Official thahnem ngai nih an awtro. Central Ianglai Association hruaitu hna nih MJA Lawngtlai District hruaitu hna lakphakti dinpinak an ngeihpi. Iarlai Association General Conference a voi kul le ruknak va ṭhuam pi hmun i ngeih ding kong i timhtuahnak kal cuahmah lioah February ni hleithum chun lai cer ah khan Siwei le Zumpi LADC complex Lawngtlai ah Lawngtlai District MJA hruaitu hna le Siwei le hruaitu hna hi an i hmu tong i nuam hnai ngaiin lakphakti dinṭinak an ngei. Hi pumtonnak ah hin siuai le hruaitu pawl nih cun kan hmaite i conference lian a ngei ding ah hin general election a um lai i a cu hlan i election phunglam chimphai a tam tuk tawnmi kha oi le phungpi thlen nawn deuh a si cang ruangah a tlau thluahmah lai cang i fiangfel tein thimnak hi kalpi khawh kan i zuam kan i zumh tiah Lawngtlai District MJA hruaitu pawl hi an rak chim hna rak phuan cang bantuk khan kan hmai February le riat khin

Hi caan zinglei suimilam pasarih i thawkmi hi upa Keimang Tum nih thlacamnak in Pathian sinah a pekchanh hnuah returning officer ca i ruatmi Pu Kap Cung Nung le Pu Rual Kim nih thimnak an ngeihter hna. President ah Pu Si Ral Dawn, Vice President ah Pu En Za Mur, Secretary ah Pu Ze Sang Lawm, Assistant Secretary ah Pu Kap Cung Nung, Treasurer ah Pi Lian Uk, Finance Secretary ah Pu Zet Hmun Khar le Senior Advisor ah Pu Ke Mang Tum te hna cu kum thonghnih le hleili hruaitu caah an thim hna ti kha kan biatheihnak nih cun a chim. Lawngtlai i Governance and Social Media Seminar tuah a si.

Right to Information Concern Officer pawl hna ṭhahnem ngaite an i tel. Hi caan ah hin Mizoram ICT Department in Pu Laleng Zual, System Administrator, nih cawnpiaknak a pek i e-government le e-governance sullam hna statewide area network tangi Vision of National E-Governance Plan kalpi ning hna hi thili System of Success and Failure Rate hlei ah i district kongkau hna cipman in an chim fian. Hi caan hi MJA General Headquarters President Pu Si Lal Rambuat Seih di Aizawl Post Editor nih a hruai i Lawngtlai nih internet facilities ah hnahnawhnak a ton ning le broadband service network kongkau ah BSNL mawhphurhnak a san ning hna an chim ṭi. Cun social media phunphun Twitter, YouTube, Google, Map le a dang hna rianṭuannak nih theipar a chuah kong hna chimfiannak ngeih a si fawn. Village Council electoral roll tlangthan a si. February ni hra ah khan kan hmai te i LADC tang Village Council thimnak ca hman awk electoral roll timhtuahmi cu District Election Officer Pu Zai Hming Than Mawi nih Deputy Commissioner Conference Hall Lawngtlai ah a tlangthan. Village Council thimnak ca i final Ross tlangthanhmi hi political party phunphun sinah pekchanh colh a si. Final Ross ah hin pa ah voter sang hnih, thong hnih, za thum le sawmruk pathum a um i, nu hi voter sang hnih, thong thum, za hnih le sawmriat pakhat an si. Cun a dihlak in voter singli thong nga zaruk le sawmli pali LADC tangah hin a um tinak a si. Draft rawl le final rawl i voters ithlaunak cu voters thonglii zahnih le sawmli pahnih a si i atu ah hin LADC tangah Village Council sawmkua pathum a um lio. Commercial break kan van nei tala.

O X Y Z Abicana limcang e lai miphun ca Central Yang Lai Association Central Executive Committee meeting cu atu ṭam kal lio caah a dongh biknak an ṭhu i Pu LZ Tluang CY le President nih CY le Zumpi LADC complex i ngeihmi CEC ṭhutṭinak hi a hruai. Ianglai Association General Conference va ṭhuampi hmun i ngeih ding ca i biaceih oiherh taktak hi meeting nih hin agenda zeimawzah a tuah. Agenda i a chiami cheukhat hna cu sumdawnnak hmunpi a si ding, zo cachuah hmun ah a um ding, zorinpui tiah min rak sak cangmi cu Lairam hauka tiah thlen ding in hmalak siseh, National Highway 54 Lawngtlai le Lunglei karlak zalampi a rawk tukmi cu a tuah ṭha ding in hmalak siseh, District Hospital Lawngtlai cu atu nak ṭha i thuam a si khawhnak lai hmalak siseh, Lai cultural meet tuah siseh ti le cultural festival a ngei dingin hmalak siseh ti te hna an si. CEC meeting donghnak nih hin hruaitu thar thim ding ca i nomination kha a tuah pinah meeting a kaimi hna nih zanriah rawl kho dungṭinak an ngei colh ti kha LMG nih kan theih chih. Pu Efraung Law Executive member cu MTET kong ah LADBSC zungbawi hna nih an hmuh ton. February ni hra khan Mizoram teacher eligibility test kong le a hermi thil dang kong ah Pu Efraung Law Executive member in charge middle school cu a zung chamber ah Lai Autonomous District Board of School Education zungbawi hna nih an hmuh ton i biaruahnak tlamtling tein an ngei i hi caan ah hin upatmi executive member nih cun

Mizoram cozah zong nih RTEX a kalpi hnu in cawnpiaktu lak thar ding le a ṭuan liomi zeimawzah cu tehti an palh awk hrimhrim a si tiah cozah phung a um cang caah Hi thil hi kan tuah a herh ngainak cu a si. A rianrannak tein tet hi board nih kan kalpi khawh a si ahcun kan ram le miphun caah ṭhanchonak nganpi a si hrimhrim lai tiah ka zumh.
Lai Autonomous District Council Education Board zungbawi hna nih hin MTET kong pinah department poiherh dangdang hna pu hrang lur kan ruahnak ah theitlai tha a chuahter cheu lai ti kha kan lungchung tak takin kan zumh i lunglawmhnak tampi kan ngei tiah Pu Zezal Hlir Secretary LADPSC zong nih a ti fawn. Healthcare scheme enrolment Lawngtlai ah kalpi pehzulh peng a si. RSBY Healthcare Scheme Mizoram cozah nih a kalpi cuahmahmi ah kum thonghnih le hleili in thonghnih le hlei nga ca i enrolment cu Lawngtlai District chung zongah lak, lak peng a si i zarliamcia i phuancang bantuk khan atu zarh zongah kha thil kha pehzulh peng a si. February thum ah khan Bawi PNZ PHZ ah thlalak a si hleiah February hra ah khan Lawngtlai caan Mariway le Hall ah thla hi lak ṭhiamṭhiam a si. Thlalak rian hi a dih hlan lo cu kalpi peng a si lai. Amah belte healthcare scheme enrollment i min aa aa ṭialmi lawnglawng nih thla hi lak a si. Hi leng ah hin fingerprint zong lakchih a si fawn ti bia hna kha LMG nih kan theih. Lairam Media Group General Meeting nih Lai Idol kawlnak caah Fundraising Committee a dir. February ni ruk Lairam Media Group General Meeting thutnak nih Lai Idol Lai le sak i zuamnak ngei si seh tiah bia a khiah bantukin a zulhdawinak zong kalpi colh a si. Sub-committee pakhat tangka a kawltu ding Fundraising Committee a dir i cu hna cu chairman ah Pu Ti Za Ku, Vice Chairman ah Pu Thang Cem Sang, Secretary ah Pu LH Lal Hmun Mawi, Treasurer ah nungak Biak Siam, member caah Tlangval Joseph Sui Uk Lian, Pu Ngur Nut, Tlangval Joseph Sui Uk Lian, Pi Ngur Nun Sang le Pu Ke She Kung a chiah hna. PKR Chingpui Longtlai Bazaar cu Chinua Men Organization nih upatnak ro catial an pek. Dr. Jesse Youngpar, Chairman CWO Bangkok le Pi Ni Liang, Secretary CWO Yagun min thut in a voi hleili nak Chin Women Organization New Conference kum thonghnih le hleili biachimnak bantuk in kan lai miphun caah zohchun tlak nusel tha bik na si tiin thim na sinak cu ramchung ramleng CWO nih kan in lawmhpi ti langhternak caah hi roca hi upatnak kan in pek tiah PKR Chingpui Lawngtlai Bazaar hi thangthat upatnak pek a si tiah Lairam Media Group nih kan theih i LMG chairperson a si bantukin member pawl nih thangthat upatnak CWO nih an pekmi hi kan lawmhpi taktak. Thawngpang thar donghternak lai LADC chairman ca Pu F Rawl Ir Lungphar South bialtu cu thim a si. Parliamentary Secretary Pu H Zothang Lian nih MPSC Center a on. Pu C Ngun Lian cu Minister of State nih a bial chung a ṭawl cuahmah. CY le CEC meeting ṭhut a si. Ka vialphatu zarh chung thawngpang thar kan van phuan khawhmi cu a si.